Jien għalija l-arti tal-mużajk tirrikjedi l-paċenzja u d-dedikazzjoni ta' meta xi ħadd qed jaħdem biċċa ġuwelry. Però mbagħad fl-istess ħin Għandha wkoll element ta' ta' boldness u tenaċità illi jiena nara ħafna fl-arkitettura. L-imħabba lejn lejn il-mużajk jew inkella l-espressjoni tal-mużajk bħala forma artistika fil-ħajja tiegħi hija pjuttost riċenti. Però jekk inħares lura nirrealizza illi minn dejjem il-mod kif inħares lejn id-dinja ta' madwari jew jekk inkella jekk qiegħda nagħmel xi ħaġa artistika, dejjem inħares lejha bħala kompożizzjoni ta' affarijiet żgħar illi qed jagħmlu dik it-totalità jew dik l-arti. So anke jekk kont impinġi, impinġi b'tali mod illi il-pixels, id-daqqiet tal-pinzel, il-pinzellati Mhumiex kollha bblendjati flimkien imma tara l-waħdiet fejn xulxin li mbagħad meta tara mill-bogħod inti ħa tara l-arti waħda bħala kompożizzjoni. Jekk inħares iktar 'il bogħod, meta kont żgħira u konna s-sjuf inqattgħu hemm fejn il-baħar, wieħed mill-passatempi tiegħi kien li nfittex il-ħġieġ ikkulurit fiċ-ċagħaq u nipprova nagħmel xi ħaġa artistika bih. Jiġifieri fil-verità Mingħajr ma naf li kien mużajk, jisa minn dejjem kienet hemmhekk. Però mbagħad meta kont qegħda nistudja biex insir perit waqt il-kors tal-arkitettura, ovvjament iltqajt mal ma' Gaudi, Antoni Gaudi, u meta rajt ix-xogħol tal-mużajk ġġennint. Mort Spanja biex nara l-proġetti kollha tiegħu u kif kont hemmhekk qed Kont naf li irrid nagħmel xi ħaġa tal-mużajk. U l-ewwel proġett li għamilt ġi xtrajt il-madum ta' ċer ikkulurit, bdejt inkisser da u għamilt proġett kbir. Ehm, però imbagħad Bdejt ninduna illi iċ-ċeramika ma kienx qisu l-medium tiegħi u bdejt nagħmel ftit riċerka u iltqajt mal-ħġieġ, mal-iżmalti. L-iżmalti huwa ħġieġ partikolari li jintuża ħafna speċjalment l-Italja, li ilu jintuża ħafna U hemmhekk, kif jgħidu bl-Ingliż, I got hooked completely. Huwa ħġieġ oħxon, jisu 1 cm. Il-kuluri l-ammont ta' shades ta' kuluri hija inkredibbli, ġifieri meta mmur hemmhekk niġġennen letteralment. Hija hija teknika affaxxinanti ħafna anke kif isir il-ħġieġ. Peress li hemm ħafna kuluri u ma mhux dejjem nista' mmur jiena personalment, nibgħat sketch u jistgħu jabbinaw l kuluri ma dak li inti tkun sketchjajt, eċċetera. Jiġi manufatturat b'format tond u tagħżel li tixtri kemm trid minnu, as in jew biċċiet kbar, inkella u mbagħad nibda inkisser ehm, jiena stess f'biċċiet iżgħar skont kif għandi bżonn, inkella ehm, l-istess kuluri li nixtri f'format kbir Nixtrihom ukoll diġà imqattgħin, pretaljati, il għaliex ovvjament jiffaċilitaw ftit il-proċess. Apparti il-solid colors, Ħafna mill-kuluri wkoll huma available trasparenti. Allura dejjem qed iddaħħal effett bl-istess kulur qed toħloq effetti differenti. Però apparti l-iżmalti hemm tip ta' ħġieġ ieħor bħal ħġieġ li jintuża l-istained glass eċċetera li kultant nuża U nuża wkoll ir-riħam ta' tipi differenti, jista' jintuża ċa, njam, ġifieri bil-mużajk verament tista' tuża l-materjali kollha, però jiena prinċiparjament nuża eh, l-iżmalti u l-irħam eh, bħala bħala the main materials. Eh, dak huwa l-materjali li qegħdin naraw, imbagħad ovvjament hemm il-materjali li trid tuża biex inti tagħmel kompożizzjoni sieħa ġifieri trid il-bejż, il-materjal għall-bejż li jista' jkunu diversi skont jekk hux qed taħdem biċċa arti li ħadd tintuża barra jew mhux ħadd tintuża ġewwa. Materjali bħala tipi ta' kollha differenti skonċ materjali qed tuża. F'dan ir-rigward, ovvjament, il-preparazzjoni tiegħi bħala perit eh, tejni għaliex ovvjament il-materjali nafhom. Allura nesperimenta ħafna u naħseb hija xi ħaġa li vera toġobni f'din l-arti illi kull biċċa għandha ftit unknown. Mela rrid nibda nesperimenta bil-materjal, it-tip ta' kolla li ħa nuża, it-tip ta' backing li ħa nuża, kif ħa ndendel kultant ikun ikkumplikat, imma jagħmilha aktar iktar eċitanti u iktar partikolari għalija bħala forma ta' arti.

Grazzi, inħobb il-kulur ħafna, ma nistax hemm kuluri favoriti, imma huwa il-kulur li inħobb, anke jekk huwa abjad, għalija għandu għandu hija dinja. il-kuluri fil-materjali tal-ħġieġ huma qawwija u huma vibranti ikellmuni. Inkun fejn inkun jiena, inkun qiegħda nħares lejn il-kompożizzjonijiet tal-kuluri. L-ikbar ispirazzjoni hija ovvjament in-natura u b'mod partikolari il-baħar. Il-baħar nħobbu ħafna, nħobb il-mod kif jinbidel il-kulur tiegħu skont it-temp, skont il-kulur, skont ir-riħ kif qed jimxi fuq il-wiċċ tal-baħar. Ġifieri l-baħar żgur hija inspirazzjoni kbira ħafna. Però bl-istess mod jista' jkun insett, tista' tkun fjura, tista' tkun sempliċement parti minn pjanta, ġast werqa. Imma il-kompożizzjonijiet tal-kuluri fin-natura jtuni ħafna inspirazzjoni biex nista' noħloq il-palett għal diversi biċċiet ta' mużajk li

Jekk jiena rrid pereżempju turkwas ċar, ma nistax nuża kulur wieħed biss, imma rrid nagħmel kompożizzjoni ta' turkwas ċar. Allura hekk irrid inħallat mill-inqas erbgħa, ħamsa minn dak il-kulur. Nista' ndaħħal ukoll kulur trasparenti biex ir-riflessjonijiet ta' dawn naf li ħa joħorġu aħjar, it-texture li ħa tinħoloq ukoll għax pereżempju qed nuża shades differenti kważi ħa tinħoloq texture differenti. U mbagħad L-is, pereżempju, mat-turkważ f'dal-każ qed inħallat ftit touches ta' vjola u ta' aħdar għax naf illi dak il-kuntrast ħa jikkumplimenta l-kulur. U inti l-mużajk ma tħarisx, aħna meta tarah mill-viċin, jekk tara close-up, ħa tara ħafna kuluri differenti. Meta tarah mill-bogħod, il-kompożizzjoni ħa tinġabar u ħa taqraha f'ħaġa waħda. Allura dejjem ukoll l-artista għandu dik f'moħħu illi r-riżultat finali qed tara kompożizzjoni totalità ta' dawk il-biċċiet iż-żgħar. Il-proċess dejjem jibda minn idea. Kultant laqas biss inkun qiegħda naħdem hawnhekk imma nkun qed nagħmel xi ħaġa oħra u tiġini idea ġo moħħi u niskeċċja. Per eżempju, dan kien, dan każ, għax għandi l-biċċa tax-xogħol qiegħda hawnhekk il-możajk. Ġifieri, letteralment għamilt sketch vera żgħira. Bdejt naħseb kif nista' naħdimha il għaliex tista' tuża teknika differenti ta' kif taħdem. Minn din l-isketch imbagħad iddeterminajt is-size li rrid il-możajk li jkun u kabbart. Okej, jiġifieri ovvjament by photocopying kabbart. Issa, ħabba l-fatt li rrid nibqa' faithful għal din l-isketch, ħdimt b'mod illi nuża mesh li titpoġġa fuq id-disinn u hekk jiena meta qed naħdem nista' niffolowja dak li għandi skeċċjat. Anke l-kuluri jkunu qegħdin jgħinuni, jiġifieri f'dal-każ bqajt faithful ħafna għal dak li skeċċjajt kemm in terms ta' disinn kif ukoll in terms ta' kulur. Qegħdin naraw ir-riżultat finali. Hija letteralment l-iskeċċ imkabbra finalizzata bil-materjal. Ħdimt fuq il-mesh u r-riżultat hu li jisni għandi jisni għandi maduma sħiħa. Jiġifieri din hija tip wieħed ta' applikazzjoni. Mhux dejjem naħdem hekk ovvjament, naħdem hekk meta nkun irrid niffolowja skeċċ ħafna iktar fid-dettall. Is-sabiħ tal ta' dat-tip ta' mużajk hu wkoll illi hemm effett, a sculptural effect in it, jiġifieri jiena nuża l-materjal f'livelli differenti, il-għaliex meta tarah mill-bogħod, id-dellijiet illi l-partijiet l-għoljin ikunu qed jitfgħu fuq il-partijiet il-baxxi, il-mod kif jaqbad id-dawl huwa effett, huwa drammatiku kważi fil-livell li qiegħed. Hawnhekk qed naraw ukoll kif kif il-kuluri, huma abbinati, jiġifieri l-kompożizzjoni tal-kulur hija importanti ħafna. Li kull kulur jekk jiena qed qed nagħmel l-aħdar, noħolqu minn shades differenti ta' aħdar. Inkella tiġi l-kulur jiġi flat ħafna, jiġi monotonu. Għalija naħseb li m'hemmx differenza kbira ħafna bejn il-mużajk u l-arkitettura għax vera nħossni illi qiegħda nibni ma kull biċċa bħal meta qiegħda infassal kunċett f'disin arkitettoniku jew inkella meta qiegħda on site u nara dak il-proġett jgħat jitwettaq. Il-mużajk huwa, hija dik dinja fejn li tinħoloq bejn l-artist u l-udjenza, ibbażata fuq din l-interplay bejn il-kuluri differenti, it-textures differenti li jintużaw, id-dellijiet, l-ispazji li huma importanti daqs il-biċċiet. dak li nsejħulu massing, il-proporzjonijiet, jiġifieri għalija vera relatata ħafna ħafna mal-arkitettura. Importanti li jkollok idea idea ċara ta' dak li trid tagħmel, il għaliex pereżempju f'dal-każ inkella r-riżultat ir-riżultat ġeometriku Assolutament mhux se joħroġ. Hawnhekk qed naħdem direttament bid-direct method ukoll dak li jissejjaħ direct method imma fuq fuq injam, fuq plywood. L-għodda li nuża biex biex inqatta' l-iżmalti, il-ħġieġ, l-oħxon, eh, hija din illi illi ma tantx iżviluppat matul iż-żminijiet. Hija teknika antika u baqgħet tintuża din it-teknika. L-Italja tissejjaħ martellina u eh, Din li qed naraw blokka tal-injam hawnhekk normalment ikun zokk, biċċa minn zokk ta' siġra u jissejjaħ ċeppo. U hawnhekk għandna x-xafra li naqtgħu fuqha li l-Italjani jsejħulha tagliolo. Ovvjament din it-teknika tintuża kullimkien. Bl-Ingliż insibuha hammer and hardy. Għalkemm tidher ftit rudimentari bħala għodda, Sorprendenti kemm tista' taqta' to size and to shape. Il-martellina għandha tarf apposta biex taqta' l-ħġieġ U hemm tarf apposta biex taqta' ġebel jew irħam. So it's a very basic, very very basic way of cutting. Huwa sabiħ ukoll il-mużajkil għaliex hija arti tanġibbli. Ħafna drabi meta jiġu n-nies hawnhekk biex jaraw qabel probabbilment ikunu raw ritratt, l-ewwel ma jagħmlu imissu il għaliex jistiednek biex tmissu, you know, eh, mhux bħal met il-pittura nħobba ħafna jiena, imma iż-żeba jisna drajna nirrelataw magħha għandi tseflet medium, mhux dejjem, imma peress li għandek materjal illi għandu kuluri qawwija, illi tara r-riflessjonijiet tad-dawl fuqu, jistidnek tmisswa. Allura r-relazzjoni bejn, bejn, bejn l-artist u, u l-arti li jkun ħoloq u l-udjenza li qed tara hija vera qawwija. Per eżempju, din nara ħafna meta nagħmel xi workshop mat-tfal. Ir-reazzjoni tagħhom għal fatt li qed jużaw dal-biċċiet u qed waħluhom u dal-biċċiet qed jagħmlu qed jingħaqdu f'xi ħaġa sabiħa u l-fatt li qed nimissu dan il-biċċiet kesħin jew jew ftit inigżu jew Toħloq relazzjoni vera profonda bejn l-arti, l-artist u min qiegħed igawdi dik l-arti. apparti apparti dan it-tip ta' kif naqta' l-ħġieġ, mbagħad ovvjament nużaw ukoll eh, dawk li jissejħu nippers Again, xejn għodda sempliċi, imma għodda effettiva, effettiva ħafna. kull fejn il-sifer, kull fejn immur, eh, l-ewwel ma fittex huwa l-mużajk. Eh, Jekk nitkellmu fuq l-Italja hija hija dinja dinja ta' mużajk fl-istorja klassika, ġifieri f'postijiet bħal Ravenna, eċċetera. Però mbagħad hija imdawrin ukoll fl-Ewropa b'artisti moderni kontemporanji li huma huma artisti kbar ukoll. Wieħed mill-favoriti tiegħi huwa Taljan ukoll, kombinazzjoni, Giulio Menossi, li għandu dan din l-espressjoni dinamika ħafna tal-możajk. Fil-fatt waħda mill-ħolm tiegħi hi li jirnexxili immur l-istudjo tiegħu u nagħmel ftit xogħol miegħu. Il-mużajk huwa wkoll dit taħlita ta' eh, teknika u knowledge tal-materjali illi eh, illi dejjem dejjem qed tistudja jew tfittex materjali li huma adegwati għal dik il-biċċa ta' mużajk li se tagħmel. ċaġa faxxinanti fuq il-mużajk u infatti jissejjaħ the eternal painting. Ira li ċħabba il-fat li huwa kompost minn materjali b'saħħithom e, ma jiddeterjorax. Partijiet minnu jistaw jiddeterjoraw. Ma jekk jħarsu madwarna fl-arkeoloġija, ħin kollu għadhom isibu, per eżempju, fit-Turkija, findings ta' art, paviment, sħiħ illi qed jiġi li jkun sar skav u nstab. u jkun għadu kważi intatt il għaliex ħabba l-fatt illi jekk dawn biex kellhom bżonn jagħmlu paviment allura għamlu mużajk, użaw materjali li huma b'saħħithom, anke jekk dawn għadda żmien minn fuqhom kien hemm il-ħamrija fuqhom kien hemm il-preżenza tal-ilma, jirnexxielhom illi illi they survived the test of time.

ftit preżenza tal-arti tal-mużajk anke narawha fejn għandna ruins ta' żmien ir-Rumani pereżempju, rajniha b'mod kbir fil-knisja ta' Pinu, jiġifieri dak huma artisti magħrufin ħafna li jiena nammirhom ħafna ħafna. Però apparti hekk il-forma, il-mużajk bħala forma ta' arti nara li għadha ma laħqitx ħafna lin-nies Malta u dija waħda mill-affarijiet li vera nixtieq illi illi jirnexxili b'xi mod nagħmel forsi ma' artisti oħra tal-mużajk lokali illi illi din il-forma ta' arti inwassluha iktar lin-nies il għaliex nemmen ħafna fil-qawwa li għandha anke s-sinifikat ta' meta inti qed tuża biċċiet ta' materjali mkissrin, li l-waħda t-tessera waħda weħidha ma tantx għandha sinifikat, imma meta qed tgħaqqad il-ħafna tessere qed toħloq forma ta' art, qed toħloq kompożizzjoni artistika illi illi hija qawwija illi għandha għandha meaning. Allura anke anke dan il-messaġġ wara l-mużajk, pereżempju narah jaħdem ħafna meta naħdem mat-tfal. Anke ħdimt ma' xi gruppi adulti, jirrelataw ħafna mal-mużajk imħabba din li għadni kemm spjegajt.

Hemm l-immaġinazzjoni, l-kreattività u letteralment jisek qed tibni ħolma fejn wieħed jista' jew isib lilu nnifsu jew anke fejn wieħed jista' jintilef.